Төбәне шартлаттык, ә соңыннан соң безнең Кроу белән анда азрак проблемалар булып алды. Без анда э, берничә кат э, кекрәеп каттык һәм сизеп торам, менә монда да без хәзер кекрәебез. Чөнки безнең артыбыздан бара Камыр Батыравый. Без аны тайып карыйбыз. Тайдык. Әй, безнең э, хәзерге биремебез ул палм дигән нәрсәкәйдә табырга. Ә, э, башта э, иске бер Ләү килә инде.

Мине күрәләр. Ярар, качып ятып булмас дип уйлыйм, шуңа менә шулайрак берәр ничек утырыбрак барыйк. Минем бер дә болар белән сугышасым килми. Чөнки минем гомерем генә броня юк, патроннарны да бетерәсем килми. Шуңа әйдәгез менә шулай чорнап узыйк.
Ты круто это вызывали.
Бер дә алай дип Итеп булмыйм дошырны узып булмас. Һәм өстәвенә безнең бер нәрсә дә юк гранатометта. Безнең снайперка да юк. Ничек үтәргә? Болар монда бик күп. Э, әйдәгез, алайса менә монда бер пулемет бар. Пулеметка бассак, Эш безнең кулыбызда дигәндәй. Эш эшләпә дә. Урыслар әйтмешли. Шуңа карагыз тегенәргә. Юкка чыга барлыкка килә күренми. Тагын чираттагы бер глюк Far Cry-ныкы. Безнең Хәзерге бүлеге менә бу уенның катакомбалар дип атала. Катакомбалар ул шундый җир астында казылган озын коридорлар. Белгәнемчә, менә шундыйрак свайлардан торган. Әйдә, килегез булар эшләми икән. Монда безнең патроннар шиксез, ансы яхшы. А, ялгыш, гранатаны ялгыш. Безгә монда килергә ашыкмыйлар. Никтер. Әйдә әле тагын. Юк, инде искәрәк атырга бит инде. Юк, килмиләр болар, ярар. Үзебез киләбез. Менә болардан саграк булырга кирәк. Менә мондый, э, менә мондый нәсекеләрен әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Безгә Дойл айтты, болар нервны паралитик газ кулланалар дип. Бу безнең инде кораллар монда. Болар төрле-төрле кораллар. Әйдәгез әле, менә моны булга батып, менә моны алып карыйк. Э, юк, юк, юк. Мин теләмим. Мин теләмим. Сдавайся, приятель. Сез мондамы?
Сез монда. Ә мин монда. Ага. Безнең берсе монда. Без аны алабыз хәер. Пулеметка барып җиткәнче. Һәм безнең монда көтү белән э, дошманнардыр инде, әйме? Әйдә, әйдә, әйдә, бас, бас, бас. Каясыз, килегез монда, мин сезне көтәм. Сың. Әй, яра, вакыт бетереп тормыйк.

Миңа гына монда бөтен бар проблемалар да миңа гына. Уята рәхәттә генә анда. Тегеле эшлә, моны эшлә. Менә чын дөресен әйтәм, ул миңа бер дә ошамый. Мин аны баштан ук яратмадым. Без моны тәки булгап аталмаган, без хәзер менә булгап атыйк әле. Әле тагын алыйм. Безнең дигәндә бер яхшы корал бар, сез аны күрдегез. Ләкин мин аны алмадым. Без анда пулемет. Йо, йо. Мин алай итәргә теләмәгән идем. Чынлап әйтәм, чынлап әйтәм, чынлап әйтәм. Кая соң безнең? Так, монда безнең снайпер. Ә монда безнең? Шундыйрак бер кеше. Гаскәри. Без әзер өстән э, барыйк әле, чөнки аска төшергә мин куркам, чөнки монда кешеләр, әйе, монда кешеләр күп. Уенны безне саклады. Менә бу катакомбаларга керергә дигән җирдә. Ләкин анда күрдегез, ишелгән. Анда кереп булмый, шартлаткыч эзләргә кирәк. Моны шундук сизеп була иде. Чөнки анда кызыл тамга тора иде шартлаткыч куярга дигән. Мин моны аңладым. Шартлаткыч эзләп йөрүсе булуын. Һәм әлбәттә ул шартлаткычны көтү белән гаскәриләр саклый бит инде, әйме? Я убью тебя! Ничек әле ул монда безнең тешкәйләр, камыр батырлар юк. О, малай, былай булмый. Әйдәгез, килегез. Мин монда сезне көтеп торам. Торма, торма, мин сиңа торырга кушмадым бит. Э, уңайсыз контролга басып торырга һәм шул вакытта э, атырга һәм шул вакытта йөрергә, уңга суга селкенгәләргә. Ул үзе дә баса. Мине тагын күрәләр, димәк, монда әле кешеләр үлеп бетмәгән. Игътибар итсәгез, сизеп була монда шул бер үк төрле дубляж актерлары тавышландырганын, әскәриләрне дә хәтта бер генә патрон җитә безгә хәзер. Дойлны да кем безгә ата микән? Бәлки барып өлгерербез, бәлки анда э, аптечка да булыр. Ләкин шик, э, юк, бар. Э, бу теге кем әле ул? Кемдә сугышта? Кроу. Кроу ашаган үзәрәк. Шуның игезәгенә. Монда хәтта менә безнең шартлаткычыбыз. Это поможет.
Хәтта актерлар да бер-берсенә охшаш. Шулай була. Машинасына ятсаң, безгә хәзер шартлаткычны урынына куярга кирәк. Кавыштырырга кирәк аны. Тишелгән дивар белән икесе бергә. Безне монда тагын көтеп торалардыр инде. Мин ишетәм снайперның безнең буенча бик э, тырышып-тырышып атканын, ләкин ул әлегә безгә тидерә алмый. Без моны куябыз да сыпыртабыз моннан тизрәк. Һәм утырабыз, безгә снайпер эләктермәсен өчен.

Так, безнең палм каядыр якын тирәдә ди. Ансы шатландыра, ләкин нәрсә бу? Фил, таш фил. Дегендә шәүләләр селкенә, шуңа гомумән үзе селкенгән кебек тоелды миңа. Хан беләсез mi? Менә бу ниләр куркыта мине. Уен катты. Уен ката. Компьютер түгел, шыныкты. Уен ката. Тагын тегендә. Безнең бетә. Менә бу нәрсәкәй. Җайланма. Без нәрсәдер патрон алдыгаймы? Әлегә монда чагыштырмача тыныч, ләкин мин инде ниндидер тавышлар ишетәм. Мин, беләсезме, Камыр Батыр абыйны ишетәм мин. Юк, менә шулайрак булсын әле. Кая, кая, кая, кая. Малайлар болай булмас. Э, без буталып беттек монда. Безнең Э, ниләр бетте, гранаталар бетте һәм ул безгә таба юнәлә. О, без бит яңа корал алганбыз. Сез ишетәсезме тавышларын? Әйдәгез әле. Монда көтеп торыйк, менә шулай.
Да тут тьма тьмущая этих трайгенов. Әйтмәде, әйтмәде. И килешәм дә мин синең белән. Аска тыштырталар улар, чынлап әйтәм. Менә мин ниндидер тавышлар ишетәм монда. Ут янган. Нәрсә бу? Ниндидер тагын чираттагы глюклар. Э, бу нәрсә бу? Бу бер нәрсә дә түгел. О! Моны әйтергә кирәк. Моның менә шундый бер кызыклы әйбере бар. Хәрмисигә бәлки аны күрсәтермен дә монда берәр ниләр булса. Тавышлар килә инде. Берәр ни троем булса. Менә шундый мисалга. О! Алачакны уята бүген. Алыштырабыз. Нәрсә, сузылып яттыгызмы? Шул булдымы? Эй, җибегәннәр. Юк. Монда сакрак булырга кирәк. Сез күрдегез инде искитмәле корал икәнен моның. Һәм монда ниндидер бер Ә бу теге нервны паралитик э, газ шул булырга тиеш. Ничек үтәбез анардан?

Не вдыхай этот газ, чтобы его рассеять тебе нужно уничтожать баллоны, но держись подальше от испарений. Кая әле исәмәдең дә бит, янады юккәләр. Бу безнең корал бик яхшы монда, шуңа әлегә шуны кулланырбыз. Безнең уенны сакламады. Менә монда саклады, әйе. Димәк, монда ниндидер хәр безнең күт була җәмәгать. Мисал, мисалга менә бу, әйе. Әйе, әйе, мисалга менә шундыйрак күп була. Һәм әлбәттә безнең арттан берәрсе килә бит инде. Йо, йо, йо. Аны алга китермәскә иң мөһиме. Шулайрак. Һәм мин тагын тавышлар ишетәм. Берсе монда.

Син бит аңгыра, син бит надан, син ничек мине истә калдыра аласың? Мин тулы күттә ди. Мин килешәм моның белән. Әйдә, эләктерәм. Син каясың? Мин сине күрмим, малай. Мин сине... Мин, мин сине ишетәм, ләкин мин сине күрмим. Беләсеңме, нидә проблема монда? Ә беләсеңме, менә бу нәрсә икән? Беләсеңме? Беләсең. Хәр беләсең. О, о, о. Алай ярамый бит инде. Йо. Йо, йо, йо, мин болай уйный алмыйм. Сине каршы алам монда. Так, туп-туры миңа очып килә. Уф, булды бу. Моны җәеп салдык монда. Тагын безнең баллон. Куркыныч, куркыныч дөресен әйтәм. Э, безнең төнлә күрә торган җайланма да бетте. Э, керрен генә тула шундый. Ишетәм инде монда безнең тешкәйләр килгән, гөлдәгечә нәрсә дим. Әйдәгез килегез, мин сезне каршы алам. Җылы итеп. Мин бик кунакчыл кеше, әйем. Мин каршы алырга әзер һәр вакытта сезне. Минем тешкәйләремне.

И все бу. Ә, бу яңа яңа трайген, бу стенадан йөри белә торган трайгеннар булар. Бу әлегә йоклый. Шуңа моңа тимәсәк тә була. Әйе. Шулай торсын. Булды без әзер. Тәү, төште. Э, Идәндә ятып йокларга уйлады. Менә бу әйберләр безгә бик кирәк. Әйе. Бирәләр икән аларга кирәк. Һәм шундук карап чыгыйк, нәрсә безнең монда патроннар белән. Күтме, юкмы? Болай әлегә әйе, күт дияр идем. Патроннар әз. Ләкин уенны саклады. Катакомбадан чыгыра. Безнең бит арттан кердек бит ник соң. Алга барабыз. Э, мин катакомбалар буенча белгеч түгел, ләкин аларны э, ике җирдән чыга торган иттереп ясаганнар микән? Ясаганнар, белмим. Э, юк. Мин монда гына көтеп торам сезне, сез минем. Мин боларга тимим, мин үтерәм ниләрне. Тырышам үтерергә. Алар бер-берләрен үзләре үтерәләр. Һәм мин тоям. Дислокацияне үзгәртәм. Монда безнең бар патроннар, ләкин һәм аптечка бар менә. Бәлки аны алмаска да булгандыр. Чөнки мин әле гомерем бетте бетмәгән иде. Әй, менә шулайрак. Һәм инчте монда Камыр Батыр обайның йөгергәне. Монда без барысы да үтерергә телиләр, мин аңламыйм. Нигә алай? Хә, анда су да бар инде. Хәм анда безнең пулемет та бар бугай. Безнең монда 20 патрон дигәс. Куркытасың бит. Бу безнең әҗәлебез әйе дөрес. Бик вакытсыз без кире кора башладык. Бу әҗәл. Әй, әлбәттә, шуннан башлыйбыз. Безнең монда ни тора иде? Тавышы килә, үзе юк. Тагын бер глюк. Мондагы глюкларны саный башласаң, монда вакытың җитмәс. Эй. Әллә шул калар әле. Менә сез миңа атасыз, мин дә сезгә атам. Чөнки сез диваналар белән сугышып монда файда юк. Монда менә монда иштәсме? Киләләр тагын безнең көтү белән. Менә шул ниләр? Булар биологлармы инде, химиклармы? Менә үзе монда тора. Э, пулеметта берәү. Кая, кая. Мин дә күрмим бит боларны. Алар тетмәсен тетсеннәр э, ниләрнең. Менә шулай без аларга троеннарга булышып алабыз. Алар мине күрәләрме? Әлегә юк бугай, ләкин индикатор безгә гелдәгечә киресен сөйли. Кире сөйләүче индикатор безнең. Кире тәр. Так. Нәм-нәм-нәм-нәм. Сенде тагын глюклар да глюклар монда. Менә шулайрак булса да. Таябыз. Таябыз һәм аптечкага таба йөгерәбез. Анда бар иде. Уф, куркытмады мине, яме.

Син төп дошманыңны белмисең. Төп дошманың синең менә бу биологлар. Алар сиңа каршы монда паралитик газ кулланалар. Син аларны үтергә тиеш, мине түгел. Ник соң син миңа ау оештырдың монда, ә? Безнең хәлебез инде бетте, без хәтта сикерә дә алмыйбыз. Ни дигән сүз инде бу? Хәл бетте, ләкин үлем куркынычлыгы астында булса да сикергә тиешсең бит инде син, ә? Юкмы? Э, тоябыз, сызабыз, сыпыртабыз, э, нинди сүз ошый, шуны кулланабыз. Ә бу безне капкан. Һәм аны бетереп булмый.

Яратмыйм мин ансын да. Мин монда берсен дә яратмыйм, миңа берсе дә ошамый монда. Уен яхшы. Ләкин кешеләре, персонажлары миңа ошамый. Так, шунда бетерербез үлем. Кыска серия булды бу, яхшы, ләкин шуның белән